Croeso nôl i chi, wel, da ni'n ôl yn y gegin, fel da chi'n gweld, ac uh, beth da ni'n cael nesaf, Lisa? O, wel, y byniau gyda'r er brigill yma a'r uh, pican a mel, wrth gwrs. Hyfryd. Um, felly, mynd i ddechrau trwy wneud y toes. Um, a mae hwn yn rhywbeth hyfryd i wneud, gwydwn ni bore di Sadwrn, a i yn barod i amser amser te ch'mod ne- neu hwyr cyn cino hwyr. Achos mae yn cymryd bach o amser os mae isie i'r toes 'ma i godi. Felly miwn at hwnna so ma' 500 gram o flawd cryf y ba- y blawd bara yw hwnna yy a chi'n gorffod defnyddio blawd bara ne' by- bydd rhein ddim yn gwitho. Yym a fi myn' i ddod i llwyed a fi'n defnyddio'r burum sych 'ma un llwyed a tyme bach, just in case. Just mewn a fe.
Hefyd... Just am lwc. Ond ond gwedwch bod hwn wedi bod gyda chi yn y cwbwrd am ryw dou, tri mis, a mae still yn fine i ddefnyddio, ond falle wedi colli tym bach o'i bowr e, felly fi jyst wedi tamed bach ychwanegol i neu'n siŵr. So chi moyn neud rhein a ffindo mas wedyn, o, dyle ni wedi dod i tymed bach mwy. Mwy, ie. Dyw e ddim cweit digon ysgafn. Isio cadw golwg ar y dyddiad wedyn Ie, ie, gyda'r yym cwbwrd. Yn bendant. Ond ond ma' fe yn para'n fine, ond ch'mod, jyst dodwch tamed mwy. Yym, er bo rhein yn myn' i fod yn felys, ma' rhaid gosod halen mewn o hyd. So to un at amebach. Um, achos heb yr halen, maen nhw'n mynd i fod braidd yn ddiflas. Maen nhw'n mynd i fod yn felus odyn, ond dwi e ddim yn mynd i... i um, dwi e ddim yn fod yn berffaith. Bydd e ddim yn mynd y tan gwyllt yn y ceg. Na, yn gwmwys, yn gwmwys. Felly fi'n mynd i roi troiad bach i hwnna nawr. Um, yr halen a'r burum ddim yn cytuno'n dda iawn. Mae'r halen yn lladd y burum. Um, siwrne mae dŵr yn dod mewn i, i gontact gyda fe. Felly ni jyst yn symud rhywun o gwmpas a wedyn yn syth mlaen um, i osod bach o siwgr Nawr ar yr aside... Ond y beth yw wedi coginio ynde fi'n gwbod joio clywed chi'n esbonio'r pethe 'na. Ond does dim rhaid gwbod does dim rhaid deall ond ma' fe'n help on'd yw e? Ma'n dda gwbod odi. Odi.
Yym ar yr aside fi'n credu bo' fi wedi llonllwy de o siwgyr. Ma' hwnna'n fine ond os chi moyn yn fwy melys dodwch tamed ychwanegol. Felly fi 'di dod i rhyw fath o llonllwy fwrdd fan 'na oce? Ww. Yym a wedyn beth arall ti isie? 'Na gyd ti isie wedyn yw bach o lath. Nawr i bump gant gram o, um, o flawd, mae eisiau rhyw 300 uh, mil, neu gram, yr un peth, really, um, o, o lath. Ydy llefrith yn iawn?
Odi, okay. odi.
Llefrith a llath, yr un peth. Y cyffaith... Na, fi feddwl fan anodd. Y cyffaith fi fan anodd.
Gorfod ti feddwl dwywaith.
So just... Oedd y risotto gyne gyda llaw yn fendigedig. Oedd o'n neis, oedd. Gathen ni mwy o'r chorizo yn ystod yr egwyl a oedd hwnna a'r mêl yn fendigedig. A sa i'n gwybod os nes i weud gyne, ond ma' jyst neud 'na gyda'r chorizo a'r mêl, jyst, na, na, dim ond y ddou peth 'na a bach o fe- o o yym o olew, a ma' fe'n berffeth fel canapes bach. Dudwch fel... Cocktail stick bach mewn, hei, posh. Ie, ma' fe'n hyfryd.
Dwi 'di bod yn deud chorizo hefyd, felly yn amlwg dwi'n deud o'n anghywir. Ie. Wel, fi, fi, fi, o'dd mam a dad yn arfer byw yn Sbaen ac felly fi'n cyfarfod... O waw! Chorizo, ma- ma- ma' nhw'n gweud yn Sbaen. Ie. Ond dim bob man chwaith. O, dwi'm isio gwbod. Mae yn ymrywio, felly fi jyst wedi dod i'r... i'r ffo- i ddod i weud e fel 'na. Mae'n swnio... mae'n swnio well, dyna. Yym, bach o flawd dros y top, dy- fel bod e ddim yn stico, a wedyn fi jyst yn mynd i dylino hwn, a mae e'n timlo yn hollol wahanol. Os chi'n gyfarwydd â neud bara, ma' dod i siwgr ynddo fe yn neud e'n hollol wahanol. Ydi. T'mo' be', fi byth wedi neud bara. Wahanol amser. Byth wedi neud torth o fara o'r bla'n. Wel, mae fe yn ddigon rhwydd, dyw e ddim yn cymryd lot o amser... Ie. ...ond mae'n cymryd amser rhwng y gwahanol camau. Ti'n gwybod yr amynedd 'da fi a falle... Ie. ...so pum mun-... Na, ti efo gweud 'na ti chwaith neu blydi... Na, fyswn i, na.
Ie, ond falle.
So pum munud fynna nawr, ok, maximum. Dwi'n joio cwcan, fi'n neud lot o bethe bach ond torth a fa- t- bara na. Wyt ti dda cwcan 'fyd? Ond dyna'r cam cynta wedi neud, faint odd hwnna, munud a hanner, dwy funud? Ie, ie. Ond ti'n neud e hwnna Lisa, ti...
Ie, ond dwi... Llaw rhwydd 'da ti o's e, jyst whoosh. Reit, so fi 'di gell- fi 'di dod i hwnna un ochor i orffwys a 'na dyma un nes i bore 'ma. Um, mae wedi codi hwyr bore yma. Um, chi'n lli gweld fanna, mae wedi dwblu mewn maint, felly fi jyst yn mynd i dod â hwn mas, a chi'n lli gweld y bubbles, a mae'r ansawdd yn newid yn llwyr. Dod i cling film neu, neu siap cawod neu um, tea towel dros y top, cadw fe yn dwym rhywle, rhywle twym, fel bod e'n neud, fel bod y burum yn, yn ynadlu ac yn creu carbon dioxide a hwnna yw'r bubbles sydd yn y toes. Felly faint o amser sydd â fi? O, fi'n un o'r reit. Fi jyst yn rhoi tylinad bach. Ie. Fi gallu neud, fi gallu neud buns mewn dwy funed. O, wrth gwrs bo' ti'n gallu. Hmm. Rolbren, rholio y toes mas. Gallech chi neud jyst buns arferol gyda hwn wrth gwrs, ond ni moyn neud rhywbeth bach gwahanol, a ni moyn defnyddio mêl lleol. Wrth gwrs. Felly mae mêl gyda fi fan hyn sy um, defnyddio si yr, yr mêl yn y potel mowr na fanna, um, er mwyn, fi moyn un sy yn fwy, sy'n rhedeg. Os ydyn ni'n mwy stiff... Rynnu hynny.
Rynnu hynny. Os ydyn ni'n stiff, dwrwch e mewn sosban bach, a twymo fe lan a mae yn dod nôl fel yna. Okay? Digon o fel, hwn sy'n mynd i rhoi y blas a'r melystra. Wedyn y cnau, wedyn y bricyll. Dyma pam chi'n cynnig e mewn dwy funud, achos fi wedi paratoi. Ond mae'n rhwydd, achos chi moyn paratoi popeth o flaen llaw, wedyn mae'n cymryd yr amser mas o'r broses. Rolio fe lan, so maen nhw fel rhyw fath o Chelsea buns.
Okay? O, fi joio Chelsea buns hefyd. A wedyn... Dy gormod ar hynna. ...eisiau tin arno ni le mae yma. Tin wedi uro, felly bach o olew yn gwylod y tin, fe fydd e yn stico. A wedyn gyda cillell fach siarp, 'na gyd ni'n mynd i wneud yw torri cylchod. A chi'n gallu gweld y patrwn fyna yn barod. Dodi rhain yn y tin, mae ddim cario mlaen, os fi'n gwybod taw eiliadau sy'n tynnu ar ôl, oh, ond ar ôl coginio, oh, drychar, hwnna.
dyma ni, wow. a to er mwyn neud nhw fel wedys ti gynnau'n sticky buns, bach o fel dros y top Mel ar y top hefyd, ie?
Mel ar y top, yeah. a wedyn, o, oh, chymod beth, sy'n plateg gyda fi. O, oh, pa eto, sa'n i'n ffysi. Fe rai fi just estyn nhw chi. Dyna ni. A mae'r hynna wedi wneud... Waw, waw, waw, waw. Yr ail ddiwrnod, torrwch nhw trwy'r canol, tostiwch nhw, maen nhw'n hyfryd gyda bach o fenyn. Mmm.
O, Lisa. Mae'n sticky nice o fe, dydi?
Mmm, lyfli. Ti 'di gweld yr y pecans mewn fan'na nawr, ti siŵr meddwl, o, dwi'n bita hwn? Dyna pam dwi 'di mynd ar y drocho. Lisa, diolch o galon i ti. Diolch Lisa, fel arfer, gwych.
Mmm.
Yym, dyna ni am wythnos arall de, bobl. Does dim heno heno oherwydd gêm rygbi Gaerdydd yn erbyn Benetton. Ie, ond uh, ni'n dau sy'n ôl Ie. Ie. de, am ddau o'r gloch, cofiwch, ar Ie. pwynawn da. Do, i'r gloch dy llun, ond dilyn y t- y newyddion a tywydd nesa, mwy o'r giro. Mae'n eich penwthnos bawb, prawn da i chi. Prawn da!